Huwa ftehim importanti ħafna għall-raġuni li dan bnejna fuq il-ftehim kollettivi li kien hemm hemm u rajna li nabdejtjawh ikollna tibdiliet biex nirriflettu iktar ir-realtà tal-lum. Fosthom rajna li jkun hemm nomenklaturi li tassew jirriflettu x-xogħol li qed jagħmlu dawn il-ħaddiema kif ukoll ikun hemm sistema fejn wieħed jista' japplika biex ikun hemm iktar progression u jkollu opportunità sabiex iktar jikber f'din l-Aġenzija. Il-Heritage Malta qiegħda tagħmel ħafna xogħlijiet, fosthom qed tagħmel anke uħud proġetti ġodda li qiegħda tagħmel u rajna li jkun hemm anke kumpens għall-ħaddiema li jista' jkunu qed jagħmlu dan ix-xogħol li jkunu nkarigati mill-proġett kollu kemm hu. Rajna wkoll li jkun hemm anke tisħiħ biex ikun hemm iktar training kontinwu għal dawn il-ħaddiema minħabba li llum il-ġurnata fir-restawr, fil-konservazzjoni ta' dan ix-xogħol li huma dejjem jiltaqgħu magħhom kuljum, dejjem hemm żvilupp fihom. Għaldaqstant naraw li l-ħaddiema tagħna dejjem ikun hemm ir-reskilling tagħhom sabiex jikbru permezz tat-taħriġ, ħalli huma jkomplu jagħmlu l-prattika tagħhom tajba u professjonali. Rajna wkoll li d-dixxiplina tkun iktar oġġettiva sabiex anke l-ħaddiem ikollu opportunità li jkun hemm investigazzjoni tajba u anke abbord ta' dixxiplina ekwu li jirrifletti b'mod oġġettività. Rajna wkoll illi hawnhekk ikun hemm ħinijiet aħjar għall-ħaddiema u kif ukoll affarijiet ta' family friendly measures illi anke ħaddiema li jkunu bit-tqala jkollhom ċertu vantaġġi sabiex huma jkunu skużati għal xi testijiet li huma jkollhom minħabba t-tqala tagħhom. Għaldaqstant rajna illi jkun hemm bilanċ aħjar bejn ir-responsabilitajiet tal-ħaddiema kif ukoll id-drittijiet tagħhom dan il-ftehim kollettiv u għaldaqstant nemmen li huwa ftehim kollettiv li fejn il-Heritage Malta ħa tirrifletti aħjar dak li hija toffri. Nixtieq hawnhekk nieħu l-opportunità li verament infaħħar il-Heritage Malta u l-ħaddiema tagħha li qed jieħdu ħsieb is-siti tagħna kif anke qed naraw hawnhekk f'dan il-palazz tant sabiħ, u nħeġġeġ il-poplu tagħna sabiex l-attivitajiet li tagħmel Heritage Malta jagħmluh ħafna ġranet ta' ftuħ fejn il-pubbliku jista' jattendi b'xejn, bil-familji tiegħu, anke huwa waħdu jmur individwu waħdu, u jara u japprezza l-istorja tagħna. Tassew li hawnhekk hawn ħaddiema illi verament huma mħarrġa, jafu s-suġġett u lesti jipprovdu din l-informazzjoni ċ-ċittadini tagħna. U hekk anke aħna bħala residenti f'dan il-pajjiż, Nistgħu napprezzaw aktar il-wirt kulturali u l-istorja sabiħa li għandna. Dan huwa tragward importanti ħafna għall-Aġenzija u għall-impjegati, ovvjament. Kien traġitt interessanti ħafna għaliex il-ftehim kollettiv li kellna qabel kien imfassal fl-2010. Għaddew tnax-il sena. Inbidlu ħafna affarijiet fis-suq tax-xogħol u fil-environment tax-xogħol u aħna indirizzajna dawn il-bidliet kollha f'dan il-ftehim kollettiv. Huwa ftehim kollettiv modern li jindirizza miżuri marbutin mal-wellbeing tal-familja, tal-impjegat, mal-wellbeing tal-impjegat stess. Daħħalna nomenklaturi ġodda biex nagħmluh iktar miftuħ l-iskop tal-collective agreement. Daħħalna gradi ġodda bejn gradi oħra ħalli jkun hemm iktar opportunitajiet għall-impjegat. Waqt it-tfassil ta' dal-ftehim kollettiv, l-impjegat kien dejjem fiċ-ċentru. Ovvjament, madwaru hemm l-Aġenzija. U nemmen li dan il-ftehim kollettiv rebħet l-Aġenzija, iżda rebaħ ukoll l-impjegat. Ir-reazzjoni kienet pożittiva mmens, fid-dawl ukoll ovvjament tal-opportunitajiet li se nagħtu mhux biss ta' promozzjonijiet 'l quddiem iżda anke għal training u taħriġ għall-impjegat, għal family friendly measures u għal ħafna affarijiet oħra li kienu nieqsa fil-ftehim kollettiv li kellna qabel.